CBI channel a rak ka leng tawntu laihritlai hawidawt hna nan dam dih hna maw? Tucaan i video ka van langhter dingmi hi a konglam tlawmtal te ka van philei hlanah kan van zoh ta lai, ka van chim ta lai. Kawlram dohthlennak Kan tuah kan ti lio ah Chin miphun cu a kemkip ah kan vai ti hna i harsatnak fak ngai in a tuarmi kan um. Cu cu cheukhat cu Khrihfabu nih bawmh zong an um i cheukhat cu bawmh lomi zong an um ve. A si si kan mah tutan i kan van langhtermi hi Ka hawipa Ramuk Hnin nih video bang ka kuat i Kawi Van Zei si zong a mi hi kan miphun nih kan zuan hnawh hna u i an harsatnak zong hi an theih hau ti khan a van ka ti i video bang ka kuat i amah in inn te a va leng i video van zeih mi si a dong tiang zong van zoh te u law mi hi hlan ah a background te van chim ka duh mi cu Kawlram dothlennak kan tuah harsat uh, dothlennak kan tuah lio ah Chin miphun cu kem kip ah kan zam dih hna i dornak hmun ah kip kip ah zam cio si Cucu ahcun hika hin Falam peng lei kan unau hna zong bei ah Champhai lei ah dornak ding ah an zaam i Champhai khepmuan ah khua an sa. An nupa farual tein fa pali an ngei i nupa farual tein an zaam i khepmuan ah cun um. Fa pali an ngei i an fate hi an hiang thlaruk hrawng si ahhin an nu nih hin pa dang duh tak hna i pa a dawi tak hna i cuti cun a pa nih cun a hmeihpi hna i khua an sa. An sa lengmang ko i ralzam bawmhnak tete zong cu a caan ah an pek ve hna. A caan ah an pe hna. Aa tin caan um le a pa lawng nih fapali zohkhenh tikah harsa ngai an tuar. Cucacun hika hin aa an chimnak ning lebang ahcun hika upa pawl nih an chimnak lebang ahcun An pa hi fale te hi pali hi ti in a kaltak hna i siang zong a kai lo. A fale te hi pali ti hin a kaltak hna i amah tlun an tlung i a pa hi zarkhat ah nihnih lawng rianṭuan, nihnih rianṭuan i zarkhat ah nihnih lawng rianṭuan cu a cu hmanh cu ralzaam an tam tuk tikah a caan ah hin ṭuan ding um, a caan ah hin ṭuan lo ding um ti le an chimnak bang cun a caan ah a buh. An chumh ahhin me ei ding an ngei lo i buh le dinhhang sau ding zong ngei lo. Dinhhang zen ah ti na dinh i ci tein liak i cutin an ei. Me cawknak hrimhrim zong kha ngei lo. Buh hmanh hi ei ding ṭha ṭhi an ngei lomi an si. Le tuten zong ahhin a pa hika hin upa cemcang pa hi a dam lo i a pa nih rianṭuan tak lo awk ṭhat lo in rian a ṭuan tak i amah te lawng inn ah a um. Puan zong hi an i thonh tikah puan zun khat te khi tikhi te khin khuasik lakah ai thonmi si. An dirhmun a fak ngaingai. Le cucaah cun zeisi zongah atu video te hi ka van zoh lai i, kan van piah lai i, van ngai ta hmasa tu lo cu hnu ah kong lam zong tlawmpal ka van chim ṭhan te lai mu.
Oh, kem sak na ka te ken. Hmm, me hi kan lut ko lao te. Kan in lo te. Eh, ama long mo khuasa Fale panga kan pacang pakhat hi. Fale pali. Setek. An nu nih kal tak. Va naih tak te. Oh. Setak um hna se lupai thangai hna chu ma chu. Le a fale

Sii te na ding maw? Sii kan nei lo ee. Sii tak ee. Cucu cucu na pa na pa cu tu riantuan nak ah kal si kaw ti na it ko la teh. Cu nitlak. Nangmah lawng it ko la teh. Atu cun na zeidah fak? Na chung len tlik teh. Cu sicawknak phaisa na pa nih chiah ta lo teh. Chiah ta lo. Phaisa nan nei lo. Na pa zong nih phaisa nei lo.

Zalosi nai cawk la maw, zanga kan ṭhenh la maw heh. Ai hehe cu si nai cawk nak la maw, lak ko maw. Si nai cawk la maw makha maw. Si cawk nak um maw ka hrawng ah.
Aw hi upa te na chimh hna la le. Aw aw aw an in cawk piak te la maw, na dam lo nak na chimh hna lai maw. Siseh, na lawm.

Khan na van hmuhmi kha an chimmi kha nan thei ko la. A chung nih thlik i chung thlik zeitluk thla a har. A fate kha zoh u law a nihnak hi na van hmuh ko la. Mikhin fa pali ah a nupi nih a hawinak kan chim si ahcun Kawlram in Laitlang in Falam peng in Champhai ah ralzaam an kal. An kal i an fa pali ngei. Hihi upa cemchang pa si. A dang an fale dang cu an leng i atu hi an fa hniangcem zong kha kum khat tling cang. Le thla ruk hrawng si ahhin a nu nih hin pa dang duhtak hna i aa va ngeih tak. Zeitluk lungfak dah si. Fa pali ngei i a nu nih khua pa dang duhtak cu tuak hmanh u. Pa zong va si ah tuaktan awk ṭha ah van tuak hmanh u. Mi nupi cia Mi nupi cia helh le mi nupi cia ai daw komi kan helh tik hna ah zohhmanh u fale kaltakmi zeitluk a ṭha. Fa pali an ngei i an fa thlaruk si ah an nu nih cun pa dang duhtak hna cu mu hei tuak hmanh u. A pa nih anmah pakhat lawng rianṭuan i zarhkhat ah ni hnih ti lawng Nihnih hmanh cu ṭuan awk maw um lo um lo. Hei ṭuanpiak aa ṭuan i a fale te cu anmah duhning paoh in tihin ralzaam tak dirhmun ah kaltak hna cu. Tutan zong a pa nih rianṭuan lo awk ṭha lo i ralzaam atu an umnak Champhai Camp 1 hi in ka dang ah a ṭhil ding si caah nan i ṭhilnak ding hmun va thian u ti si le a fa kaltak lo ṭha lo a dam lo ti theikhunnak ding kaltak lo ṭha lo kaltak lo zongah a pa nih si cawknak nei ti lo i ti tein si din lo tein dirhmun um zeitluk lungfak dah a si celh ding kha si lo. Le zeisi zongah kan miphun hawi dawt hna, ti bantuk kan tuarnak hi kan miphun pakhat le pakhat hi kan i bawmchan hna. A tangah pehtlaihnak ka tial i ka kawipa, ka hawipa ram uk hin mi a Facebook zong si, mi zong hin pehtlaihnak tuah kho si. Amah nih hin atu hi champai khem um lio i amah nih video zong ṭha tein a pa zong interview va tuah lai i ka hin van langhter khawh, van zum ṭhan ter lai le zeisi poah Vei ah hi kong hi van pehtlai ka duhmi cu kan miphun nih hin fa kan neih tik zongah hin ngakṭah le buangro kan kaltak ding hna hi Pathian nih a kan duhpiakmi zong si law tefa har le fai te kan ngeihmi hna hi nu na si zongah pa na si zongah zohkhenh ding hi innchungkhar na rian si ka rian si ti kha ka han van chim lawng ka duh. Nu le pa cu a um cang i ṭha te um cang i tefa ṭha tein an neih cang ahcun nu zong nih pa le te pelhnak tampi um lai, nupi le te zong pelhnak tampi um lai, sihmanhsehlaw te le fa hi ṭha te zohkhenh ding le amah Pathian thei ding in zohkhenh ding hi kan duhpiakmi a si. Cu si lo i kan fale te, kan nupi le te Nu nih pa dang hna nan duhtak hna i nan faalate pam hei i dirhmun in faalete nan rak zohkhenhter hna ahcun hihi cu atu a fawi lomi dirhmun si. Pathian nih faale cu Pathian sin kan hmuhmi thluachuah ro sung an si kan timi Pathian ro hi zeihmanh silo chawva zong silo suingun chawva zong silo sihmanhsehlaw faalete hi Pathian ro an si ko i Pathian ro a kilkawitu le ṭha tein a kilkamhtu kan si ding khi kan rian si. Le cucaah cun a pahnihnak van chim ka ri- duh rihmi cu ralzaam kan zohkhenh ning hi zeitindah kan thlen a hauh? Tutan ah Chin do- Chinram dohthlennak kan tuahnak ah Kawlram dohthlennak van i thawk in Chinram cu hriamtlai tampi kan um. Phu kip, ka kip kan i ṭhen dih hna. Mi hi ruangah hin ralzaam kan i thawk ahcun ralzaam kan zohkhenh ning kan fel. nan a caan a sau atu kum nga kan phan diang cang mi a van sau deuhdeuh i pumpak in kanmah pengtlang kan tan cio mi kha kan thazaang kha a zor thlum a a caan sau ahcun kan thazaang kha a zor thlum a hi hnu kum hra kan phak kan panh si ahcun kan ralzaam hna hi khi dirhmun chia taktak an phan thluahmah la ti cu a fiangmi si zeicahtiah cun kan pem kan kan vai dornak ah rian minung kan tam tikah rian nih a kan zo ti lo cucaah cun hihi ruah ummi cu ralzaam a bawmtu hna zong kan funtom ha munkhat ah kan funtom i ṭha tein zohkhenhnak felfai te le a zohkhenhtu hna phaisa kan kalter ning zong hi fiangfai tein vei hang. Tuten ah hi video kan zohmi nih hin kan miphun fim a kan chimnak si sehlaw CB le CC kan i ṭhenmi ruang te hna hin kan mipi ral dohthlennak kan tuah ruang ral ṭih ruang a zaammi hna kan tem tuknak a si ti hi a langmi si. Hika ram leng lei in CBCs usa le sizung ah anmah Falam lei in CBNA sizung ah ṭha tein i fon u law Khrihfabu lian veve nan si i i funtom u law cun CEC sizung ah biaknak lei in kan pa le te biaknak lei in Falam lei in CBNA cun kanmah Thantlang Hakha lei in uh, CEC Chin Evangelical Churches le a hlan ah Make America rak timi le cun CBC USA mi Khrihfabu pathum pi zong hi hmunkhat te a fon u law ti bantuk in ralzam nak tha tein kan zohkhenh khawh ahcun kan mipi ral a zam mi hna zong hi hi bantuk tiang tiang harsatnak an tong hnga lo ti hi ruahchan awk mi si zeitluk khan har bu an chuk Mi mih le tinhang sau ding an ngei ti lo i cite he le ti he bak inn ah inn tang ah khu an sa ko dang in lungrethei an si. Kan pupa phung tluk ah uh, hla zong a um. Ngai dem tang nilin tuar timi hi zei bantuk nan si lo cu inn tang an um nain an lungre thei an thin sivang an zeitluk thlah mi hi an temtuar ngai dem tangte ah an um ko nain eidin awk khim le ti hman an nei kho ti lo cucu zei ruang dah si CBA CCA ti kan a then mi ruang ah hin ralzam bawmhnak vialte zong hi pengtlang in kan kal di a khuan kan kal di kan thop ka CB kan dir ka cun kan pengtlang kan hmunhma zohkhenh kan hrial tuk ko ee kan ṭhawng tuk ko a caan a van sau a van sau lo le atu ah ti bantukin ho nih zuan hnawh le an ti lo nangmah keimah dirhmun cio van si se law pa pakhat dirhmun fa pali van torrel timi a nep lomi ta ko si khacat bak lo Hika video rak ka zohtu hna zong tei si zongah hika pehtlaihnak kan tuahmi hi phone number ka van chiahmi hi rak pehtlai u law tutan ahhin atu farkawn um lio si i mi a va kir than lai i facang bag khat te a cawknak zong si ah Hi ang fapa te si mum khat te dinnak song si ah nangmah nih fangkua fanghra te na chuah khawh ahcun a ṭhahnem ko dakaw. Cun keimah phone number hna zong in kuat nan duh si ahcun hika hin uh, keimah nih cun uh, fundraising ka selo nain uh, kuatnak kan thei lo ti bantuk hna nan um sual ahcun uh, Mika hin keimah phone number zong ka van tar chih lai le keimah phone number zong hin van kan pehtlai te ulaw mah ka ṭha hnga. Cucaah cun zingzan ei awk ah Zingzan ei awk lung rethei le a zeidang na na kha cu um ko seh, damlo caan i siimum khe te dinnak le buh le dinhhang van din ding telte hi cu nei hna sih law kan ralzam zong an hna ngam hnga. Ramleng lei cun kan duh caan ah barbecue kan rual ko, kan duh caan ah kan duh duh kan ei ko. Sihmanhsehlaw ramchung lei kan kal takmi kan ram i ralṭi ruang i ramchin ramdang ah vai dorm hna. Tutan an dam lo ah siimum khat ding zong ngei lo. An dam lo ah siimum khat din awk zong ngei lo i Rawl zingzan paw khimnak bak ding buh fangfang hmanh ei ding ngei lomi dirhmun a phanmi tampi kan miphun an um. Cuti cu atu video hun a fiangmi si. Atu ka van tarmi ramuk nin nih hin vaya video zong a va kal la le a pa zong interview ṭha tein va tuah la le ka van tar a van tar zong kan zuam ṭhan te lai le. Zeisi zongah tu bantukin kuatnak a thei lomi hna an um sual ahcun phone number kan tarmi hi mi hna chungkhar caah kan peknak le zeizong video ṭha tein kan van langhter ṭhan ti lai i na kut na samh khawh cun kan miphun caah kan miphun hawi an pawkhimnak le an damlo caan ah rawl khimnak le simum a cawknak te zong a ṭhahnem komi si ko ti zong kha ka han van chim ka duh. Hringtu a nu nih a fapa a fahniang cem Thlaruk a si ah pa a dawitak hna i a zamtak hna i hi ti bantuk a pa nih a hmeihpi hna i ngakṭah nungna ngakṭah an tuar. Cucu nungna ngakṭah a tuarmi hna caah va tuak hmanh u. A pa cu zarhkhat ah nihnih lawng rianṭuannak caan a ngei. Mi cu hman cu faalete pali zoh pah in van tuak hmanh u. Faalete hi hmunkhat nih tlonlen le ṭhutdir zeitluk hlah a duh la. A faalete dam lo ah an an pawngte ṭhut i ka fa na dam maw? Na dam deuh maw? ti ah an faale a fa zong nih a pa nih aw aan theih hi duh tuk ko la. A pa zong nih ka fa khuika thlan na dam lo deuhnak ti hi a duh tuk ko la. Sihmanhsehlaw rianṭuan lo awk ṭha lo in zarhkhat ah ni hnih te, ni hnih hmanh cu ṭuan ding um lo na nain a tenh bak in an tenhmi si. Ni hnih i rianṭuan i zarhkhat ni hnih i rianṭuan i van na cawm cu tuak hmanh u. Zeitinthla? Si thiam reng hnga. Puan khuasik ah mikhi puan zunkhat khi an dawngte pali in an na thonhmi si. A caan ahcun rian um lo caan ahcun hi ka i kheplei nin timi cu pawngkam ah ralzaam hawi dang sinah khin fangfak pawng khat pawng hnih cio pawng tente hi kan kholhpiak hna i mi ti hi a caan ahcun rian um lo caan ahcun an chum an ti cu. Rawl an chum ah dinhang chuan ding a ngei lo. Dinhang kan chuang la an ti ah buh chum ding ei um lo. Paw khimnak tak fangfang te ei ding a ngei lo caah. Hihi kan tonmi nih hin kan miphun lungfim kan chimnak siseh, dohthlennak tuahtu hna, hriam a tlaitu hna zong nih lungfimnak siseh law, hmunkhat kan tel lomi le hmunkhat ah kan thazaang ramleng thazaang a petu hna zong nih ramleng lei i chawva petu hna zong nih ramleng lei i chawva kawlpiaktu hna zong nih hmunkhat kan fun lo ruangah kan chawva kan fun lo ruangah ti bantukin kan ral ralṭi ruang i a rak zammi kan mipi kan miphun hoi hna batluk an temtuar ti hi kan ruah caan i kan ruah caan a cu cang i hmunkhat ah kan fun hau cang ti kha tuzan ah kei nih ka hin van chim ka duh i zei si zong ah hika hin India i phone number kan chiahmi hi rak pehtlai u law silo sile zu at le zong in keimah zong hi mi phone number kan chiahmi zong hi ah van pehtlai u law phaisa kuat hna nan duh sual ahcun van kuat khawh zong si timi zong kha van chim ka duh le a kuatu hna nan um sual si le ṭha tein ka hin facebook ah hin ṭha tein langhter khawh kan van zuam te lai le zei si pawa tuten an ton mi an harsatnak vialte hi zei si pawa nan kut va samh cio ku ti kha van chim zong ka duh hi kong ah hin veya nu le anu mawhphurh zong kan um lai A nu mawh a phurmi zong kan um lai. Sihmanhsehlaw a biapimi cu kan miphun hawi hna nih hi bantuk an tonmi hi kan zoh sawh lo ding le hmunkhat ah kan miphun nih kan thazaang kan funnak in hmunkhat ah kan zuanhnawh ding tu hi kan rian si i hi ai thawknak a bik cu zeidah a si ti si ahcun ralzaam zohkhenhnak ah ramleng lei i A bawmtu hna kan si ah kan thazaang hmunkhat a fun hau cang. Tutan ah Falam lei hika in CBNA lei Khrihfabu zong nih nan rak zoh te ṭheo lai. Zeisi zong ah hihi vei ah hmunkhat ah kan ṭanrual lo ruangah, hmunkhat ah kan um kan chawva kan fun lo ruangah, hmunkhat ah kan lung kan i funtom lo ruangah CC le CB tiin thazaang petu kan i den ruangah tibantukin kan um ruangah tibantukin kan miphun hawi hna nih ral an zamnak ah harsatak an tuar ti tu hi thei hna usih law hmunkhat tu ah kan fun caan a za cang. Kum li chung ral kan doh kum nga kan kal cang kan i ṭhen cheu ralhrang caah caan ṭha si i kan miphun ral a zammi hna le kan miphun kan kaltakmi kan miphun hna caah kan tuarnak le harsatnak lawng te a khat dingmi hmailei a kan ton dingmi thluahmah si i cucu kan kan funtom a herhnak ding kong ah kha tuzan ka van chim hi si tuzan vi, tuten video na van zoh i Ah zeici ah na lung a ton le kan miphun dang nih rak thei ko seh ti na duh si ahcun ah siarnak zong te kha van tuah chih lawlaw law miphun na miphun hoi dang zong nih rak hmu cio hna seh ti zong kha ka hin van langhter ka duh le a donghnak video cu van zoh ṭhan u law cun Oh, Kim sak na ka te ko ken. Hmm, hi kan lut ko lao te. Eh ama long mo khua sa

Sii te na ding maw? Sii kan nei lo ee. Sii tak ee. Cucu cucu na pa na pa cu tu riantuannak ah kal si kaw tihin na it ko la teh. Cun nitlak. Nangmah lawng it ko la teh. Atu cun na zeidah fak? Na chung lian tlik teh. Cu sicawknak phaisa na pa nih chiah ta lo teh. Chia ta lo. Phaisa nan nei lo. Na pa zong nih phaisa nei lo.

Zalo si nai cawk la maw, zanga kan ṭhenh la maw heh. Ai he he cu si nai cawk nak la maw, lak ko maw. Si nai cawk la maw ma kha maw. Si cawk nak um maw ka hrong ah.
Aw hi upa te na chimh hna la le. Aw aw aw. An in cawk piak te la maw, na dam lo nak na chimh hna lai maw. Na lawm le a si. Leisi zongah hika hin Facebook in pehtlaihnak nan duh si ahcun hika hin ram inn ka van chiah i leisi poah kan miphun hawi dang ngapa ram uk nin he rak pehtlai u law bawmh cio khawh zong anmah hmunhma te ah an i camera men si i mah zong nih pawngkam Na peknak le na kuatnak te kha video zong ah van langhter khawh ṭhan a van langhter ti ko lai ti zong kha ka han van chimhnak ka duh. Na zei si poah kan miphun hawi hna, ah na kut rak sap cio ko law ti kha ka han a donghnak van chim ka duh. Sia miphun na miphun hawi dang sinah hromh khawh zong rak zuam cio te u ti kha donghnak ah van chim ka duh. Chun ṭha mangṭha ti hna u law.